Amah hmaika ah chuak kho ding nunnak kan pek i caanṭha zong kan pek caah kan Pathian min kan thangṭhat. Tuchun hi minung tam ngaite kan hong chuak kho le nan cung zongah kan i lawm tuk ti kha van chim ka duhmi si. Pumhchuah ah meeting zong nei ding kan si caah khan lunglawmhnak chim awk tampi um ko nain kan chim lem ti lai lo i Pathian bia tawite ruah khawhtu kha kan i zuam ko hna lai. Uh, biakinn pumhnak kan khar chungah chet lo tiah rian ṭuan cuahmah mi nan tampi uh, tampi van chim awk um nain kan kan chairman a cung hrimhrim ah kan i lawm tuk lam tampi in a cawlcang e uh, ka chim cang bantuk khan tampi nan cungah chim awk um nain ani dang tuah chim khawh kan zuam te lai e Pathian tu nih lam a kan hruai cio ko kan cawlcangh nak kip ah Khrihfabu zong mualpho a kan chia lo Pathian cung zong kan i lawm ti kha Khrihfabu kan dirhmun zoh in van chim zong ka duh ṭhanmi si. Pathian bia tawite hrawmnak kan nei hna lai i meeting lei kal kha thil biapi a si. Hmaizarh maw kan i pumh lai, hmaithlam maw kan i pumh la, pumh lo in thla kan um rih lai ti kha kan main topic ding a si. Thil biapi ngai si cah khan rau zong rauh khawh a si caan Pathian bia le kan kal ko hna lai tuchun caan ah Pathian bia hrawm hna si ti ka duhmi cu ruahchannak ti si ruahchannak hope ti si lai i Bible cacang kai thimmi pakhatnak cu Hebrew a ngan hlei ni pakhat kha si lai Hebrew ngan hleihnih a hme pakhat sorry a hme pahnihnak te kha si lai hme pahnihnak Jesuh kha fek tein i zohchih u law amah cungah cun kan zumhnak cu hramthawk in a dongh tiang a um Hmailei lunglawmhnak aa ruahchanmi ruangah khan vailam cung i thih ningzahnak cu zeihmanh ah rel lo i atu cu Pathian bawiṭhutden orhlei kam ah khan a hung ṭhu cang. Lunglawmhnak hmailei ah cang te dingmi Pathian nih bia kamhmi lunglawmhnak kha ai ruahchih cah khan a ti. Ningzahnak thihnak mi zeirel lonak vialte kha a in khawh dih a ti. Pathian nih a bia kamh ning bantuk tein orhlei ah pa orhlei ah Pathian ṭhawnnak orhlei ah a ṭhu i tu cu cungnung bik dirhmun ah dir i amah kha nan i zohchih ding a si ti kha Hebru caṭialtu pa nih a kan forhmi a si zumtu vialte. A dang pakhat kan rel ṭhan lai. Rom a ngan pariat a hme hlei riat in kul le li si lai. Rom a ngan pariat a hme hleiriat in kul le li kar a si lai. Atu caan i kan inmi teminnak hi cu hmailei i kan sin i phuan a si te laimi sunparnak he cun tahchunh awk ah ka rel lo. Pathian nih a fale a phuan hna lai cu sermi thil vialte nih ngan ngan ngai in an hngak ko. Pathian nih a fale a phuan hna lai a timi hi Zeidah a si ti kha kan zoh chih te lai. A fale a phuan laimi ni timi hi zungzal nunnak ah kan luh te dingmi ni khi si. A van chim khawh ṭhan zong kha kan ni tim te lai. Sermi thil vialte anmah duh ca si loin Pathian nih si u a ti hna thawngin santlai lo pakpalawng ah an cang dih. Asinain ruahchannak cu a um zungzal ve ko. Sermi ca zong a um ve te. Cu ruahchannak cu zeidah a si tiah nikhatkhat cu sermi thil vialte he thutnak sal sinak khan luatnak luatter an si lai i Pathian fale hna luatnak a sunglawimi kha an i hrawm te lai. Vawleicung i sermi thil vialte zong hi thutnak timi thutnak luatnak timi cu thihnak in luatnak kha chim duhmi si. Thihnak in an luat dih te lai i zungzal nunnak an i hrawm ve te lai. Pathian fale hna, zungzal nunnak kan i hrawmmi kha sermi thil zong nan i hrawm ve te lai ti kha ka hin a kan chimmi si. Atu caan tiangah hin cun sermi thil vialte cu nau nganfah bantukin an hrum an ai. Cuti an hrum an aimi cu sermi thil lawng an si lo. Thlarau cu Pathian laksawng hmasater caah a hmumi kanmah zong hi Pathian nih a fa a ser i kan pum hi a ning piin a luatter ding kan hngah lio ah hin kan hrum kan ai ve ko kan pum hi a ning piin luatter caan a phat hlan tiang a tiang kha ca khan zungzal nunnak kan ngei kan timi khi atu thlarau pek kan si tiang lawng a si lo ti fiang ten a lang Kha ca khan hi kan pum hrimhrim hi thutnak sal luatternak ding ni a phak hlan pauh cu kan hrum kan ai ve te kha ca khan thuk deuh in kan i ruahchanmi zeidah si ti kha kan zoh ding mi kha sawm kan duhmi hna si kul le linak Zeicahtiah ruahchannak in pei khamh kan si cu. Sihmanhsehlaw kan i ruahchanmi cu kan mit in kan hmuh ahcun cucu ruahchannak taktak cu a si hnga lo. Miti hmuh khomi cu aho nih dah an i ruahchan bal? Khavir kha si ko sehla, zeicahtiah ruahchannak in pei khamh kan si cu ti kha aa phundang i chim ahcun hi ruahchannak in pei khamh kan si cu ti si. Hi ruahchannak a timi hi ti ai telmi zawn kha a cunglei taksa pum hrimhrim i thih ti lonak ding dirhmun kan phanhnak kha a chim duhmi si kha hi ruahchannak cu kan i ruahchanmi in khamh kan si ti kha kan a chimmi si adang pakhat te karel la donghnak cang lai Peter kuat khatnak Peter kuat khatnak ngan pathum a me hlei nga Peter kuat khatnak ngan pathum me hlei nga sihmanhsehlaw nan lungthin chung i Khrih kha upatulo nan bawi ah ser u, ruahchannak nan ngeihmi kong kha kan chim tuah u, an timi hna an um ahcun zeitik caan paoh ah i chim kho dingin timhcia tein um zungzal u. Ruahchannak na neihmi kong ka chim tiah an in hal hna cun ready tein um law chim khawh i zuam hna ti kha si. Le kan cathiang relmi kan dilak ca thar in Pathian i thlachuahnak kan pekpiak ko seh. ruahchannak ti kha si kan i ruahchanmi kan i ruahchanmi ningin kan nunnak rupter thiam i zuam kha thil biapi a si kan i ruahchanmi kha kai ruahchan kan ti tung i kan nunnak ah pakhat man kan i ruahchanmi he ai ralkah i kan nun ahcun kan i ruahchanmi a dik lo tinak a si kai ruahchanmi ningin kan nun lo ahcun kai ruahchan taktak lo tinak a si ka caan kan i ruahchanmi le kan nunnak hi ai pehtlai kan ri ruachanmi le atu kan sining hai pehtlai kha kha kan zoh dingmi si Peter nih a kan chim bantuk khan nan lungthin chung Khrih kha upat u law cun Bawipa ser u nan i ruachanmi kong hung kan chim tiah an in hal hna cun raring tein chim khawh peng ning timcia tein um u ti si kha cu si ahcun kai zum lotu pa buddhist pa nih muslim pa nih kha khrihfa nan sinak nan i ruahchanmi zeitlasi si in hal hna selaw zeitin thlan na chim lai ke kan ruah salammi kanmah ruah tampi in chim a fawi nain Bible nih ruahchannak kan pekmi kan chim ding si Bible nih zei ruahchannak thla kan pek i keimah pumpak zong nih zei thlakai ruahchanmi ti ka fial lo ahcun i cu e bak bi cu bi bak ka fian lo ahcun ka chim kho bak la lo a ka ti la le ka vai vuan ko la cuca cun kai ruahchan mi kha pakhat a pakhat bak pahnih a pahnih bak e ahcun e b a b kai fian a si ahcun kai ruahchan mi cu cu si cu cu zumtu mi hna Khrihfa simi Jesuh zummi kan i ruahchan mi cu cu si fiang tein kan chim khawh lai khaca khan kan i ruahchanmi kan fian hmasa ṭha te kan fian i cu kan i ruahchanmi cu kanmah ruah domh si loin Baibal cathiang nih Pathian a bian bia kan kammi a si bok a hau fawn bia kan kammi cungah kai ruahchan lai i cucu zumhnak in kan nunpi ding a si cucu kan target kan kawl kan i ruahchanmi kan fial lo chung po cu kan nunnak a hmaan kho lai lo kan nunnak atu present i kan nunnak hi atu lio kan nunnak hi kan i ruahchanmi a fial lo poh ahcun a kal ning a ṭha kho lai lo kasan kan i ruahchanmi kha kan fian bak a hau kan fian bak a hau atu kan na lungthin te man ruat ve man zeithla krifa ka si chan kai ruahchanmi si ti van ruat ve man khi director pin na char kho lo men la Ah Jesuh zumhnak na ti saram ko lai. Na Jesuh zumhnak nih zeitlah pek timi ka zoh hau. Ka ca kam kan i ruahchan mi hi Khrihfa simi nih ai ruahchan mi Jesuh nih bia kan kam mi hi zei cia dah si zei te hi kha kai nunpi mi hi a si ti kha kan zoh ding mi si le ruahchannak le zumhnak hi u le nau bantuk an si an i then kho lo Baibal ca chung zongah atu le tu langhter Hebru pakhat Hebru ngan hleikhat chung zongah zumhnak kan timi cu kan i ruahchanmi kan hmuh ṭung lomi a ti. Ruahchannak in a domh. Cucaah cun ruahchannak le zumhnak ai khat lo nain unau an si. Hmun khat te kal pengmi an si. Kha caan zumhnak kong lawng kan chimmi ruahchannak kan fian lo ahcun kan zumhnak kha a tak a si lo kho. mah le mah i hlen khawh a si ka ca kan i ruahchanmi kha fian hrimhrim a hau kan i ruahchanmi kan fian hrimhrim a hau cucaah cun Rome sorry Korin kuat khat ngan hlei thum me hlei thum chungah zumnak le ruahchannak le dawtnak cu zungzal hmun a tiang hmun khat ya chim fawn ka ca khan kan i ruahchanmi cungah zumnak ai hngatmi si caah kan i ruahchanmi nih zumhnak cu a hrinmi si caah zumhnak i kan kal thiam khawhnak dingah kan i ruahchanmi kan fian a hau kan i ruahchanmi zeidah si ti kha kan kawl a hau ti kha ka hin van chim ka duhmi si zumhnak le ruahchannak kha tlawmpalte kan van paihter pah ta sorry hmun khat ah kan van chim caan zong um lai i van hrilhfiah khawh tu kha si khawh chung kan i zuam lai cucaah cun zeitlak kan i ruahchan Zeitlak an i ruahchan. Zumtu mi nih Khrihfa simi nih zeidah kan i ruahchan? What is our hope? Rum maw si? Uh, kan van chim thluahmah lai rum maw tu se Khrihfa ka si ahcun rum lai maw Khrihfa ka si ahcun uh, zei kan ti la ka si puai ji tha la maw Khrihfa ka si ahcun ka min thang la maw tampi um kho cu cu thil zong cu a hmannak zawn te um ve hmannak zawn te um ve a palh dih lo nan a thlurpi meng hop zeidah si ti kha a si le bawipa jesuh bia in kan lak lai i bawipa jesuh bia in kan dongter lai bawipa jesuh a zummi kan si caah jesuh kan zumh hi bawipa kan zumh kan zumh ti sawh si loin jesuh kan zumhnak a ruang a um Khrihfami nih Jesuh kan zumhnak a ruang a um. Cucu zeidah a si tiah cun Jesuh nih a timi cu mi pakhat nih vulei vialte co selaw a ti. Mi pakhat nih vulei rumnak vialte hi pakhat lawng nih nei selaw a ti. Ram pakhat man nih vulei hi neih an i zuam cu maw vulei cung ram politic vialte nih hlan lio i colony chan kan ti lengmang mi kha an idea cu vulei hi anmah ta ser a si. German zong nih vulei hi amah ta ser ka tim vulei hi ka uk lai keimah ta si tir ka tim nain Pathian nih a sen bal hna lo ram khat nih vulei pi nei hi sen bal lo England zong nih cu rak ka tim mi si kawram tiang hong kan lak vulei cung vialte hong lak vulei hi keimah nih uk ning ti rak ka tim Pathian nih a sen bal lo khala nih Greek Rome minthang politic kan timi vialte nan idea hi vulei hi kanmah ta seh ti hi an i zuammi si natiah a ho hmanh long min lo vulei mi pakhat nih ram pakhat nih neih khawh minung hrinfa simi nih a si lo nain cathiang nih fiang te kan cawn piakmi cu Jesuh nih cun amah ta si ti hi fiang te kan cawn piakmi si Le Jesuh nih vulei i amah ta i Pathian nih a peknak hi thlarau sinak in a pek si lo. Nangmah le keimah a chuakmi Jesuh pum sinak hrimhrim a pekmi si. Le khakha zawn tlawmte ka van pial bia si. Le uh, Jesuh nih cu vulei vialte minung nih nei hmanh selaw a ti. Zei kan ti kha kan, kan theih lengmangmi cu van ruat hna u selaw a nunnak a sungh ṭung ahcun zei hmanh a ṭhahnem lo. Cucaah cun Jesuh nih pakhatnak ah a chiami thil biapi bik a chiami cu zungzal nunnak a si. Zungzal nunnak nakin thil biapi Jesuh a chiami a um lo. Nangmah le keimah tu nih hin cun tampi kan chiah maw? Zungzal nunnak kong chimh ahhin cun ngaih zong kan ngom theng lo. Nain Jesuh nih hi nak i a sunglawi deuhmi hi a nei lo. A kan pekmi a biahram thawk zong ah zungzal nunnak ti lengmang Le Jesuh nih zeidang vialte hna kan zungzal nunnak hi a biapi bik ah chiahmi si. Vawlei cung chawva vialte zong na caw kho lo ti. A nunnak a sungh ṭung ahcun vawlei cung nunnak vial nei manh selaw zungzal nunnak a sungh ṭung ah zeitlat ṭhan hem a ti. Kha ca khan kan i ruahchanmi zong hi zungzal nunnak a si. Khrihfa kan si kan i ruahchannak hi zungzal nunnak a si. Khrihfa kan si kan i ruahchan i zungzal nunnak a si. Pathian nih minung a siam ni sarih chung he uh, sorry uh, niruk chung niruk chung zeizong vialte he a siam ninga chungah hin minung nih a her dingmi vialte a siam cia di an i ruknak ni ah hin a sunglawi bikmi minung a kan siam nunnak thaw pek a hong nung i a nun khawhnak ding caah cu tin Pathian a rak siam ti cucaah cun nunnak a nunung bik a sunglawi cem ti ruami minung a siam in nunnak a pek cucaah cun Pathian nih pum zong hi ai siam ai rem ai rem i a siammi si ca hi kan pum hi zungzal in nung seh ti Pathian duhnak a si kan thi kan thawh ṭhan hnu zongah hin minung hi kut paruk hlei kan nei la lo kanmah ning bak hi si la kan pungsan zong pathian nih airem airem i a siam cangmi rawh a duh ti lo luni kan nei lai lai lo lukhat te kan si ko la kan pathian airem airem i ṭha te ai ruai a kan siammi minung kan si a rawkmi tu cu chunglei in pathian he kan i pehtlaihnak a catmi te tu kha si kanmah in piahtana um lo kan thinlung tu hi rawkmi si pathian nih ka thar chuah ṭhan a duhmi si kha ca khan pathian nih minung a kan kamhmi hi zeidah a si ti ahcun zungzal nunnak a si zungzal nunnak a si le hi zungzal nunnak ha minung tampi nih kan ruahmi cu minung tampi nih kan ruahmi cu atu in zungzal nunnak ka nei cang kan ti le kan tarkatpi hi atu a nei cangmi kan dirhmun tianghan kan i zaang Bible ca hi rel ṭhan lengmang man zeitik man atu i kan neihmi thlarau i Pathian i fai a kan cohlanmi zungzal nunnak hi a kan hi tiang lawng he si hrimhrim lo hi tiang lawng he si hrimhrim lo atu tiang lawng i Pathian a kan kamhmi si ahcun Paul bia kai hlan ahcun zaangfah awk tlak bik kan si zaangfah awk tlak bik kan si atu tiang lawng Pathian nih a kan kammi si Khrihfa thahmi kan si hremmi kan si kan duhmi hmanh kan tuah ngam lo thil nuam kan ti hmanh kan kal ngam lo naih khalam hmanh kan kal ngam lo nuam te hmanh in zu kan ding ngam lo si lo ma cu bu i hi rethei ngai kan ummi Pathian nih a kan timpiakmi a si ahcun zaangfah awk tlak bik kan si cucaah cun zungzal nunnak kan timi cu hi kan pum hrimhrim in a thi ti lomi van thar le vulei thar ah Pathian nih a kan kammi a fapa Jesuh he zungzal in nun i Pathian nih Evi le Adam an rak tluk hlan vawlei a rak siammi kha biathlam chung zong a hong lang ṭhan i cu chungah zungzal in nun i thihnak um ti lomi sinak i hrawm dingmi he Pathian nih bia kan kamhmi si cucu kan i ruahchanmi zong a si Khrihfami nih kan i ruahchanmi si Jesuh nih a kan pek te lai ti kan i ruahchanmi a si Cucu Khrihfami nih kan i ruahchanmi taktak a si. Cu nai ruahchan lo ahcun Baibal he nai kalh tinak a si. Pathian bia he nai kalh. Pathian nih zeidang hlei pek ding an nei lo, zungzal nunnak dah lo. Van le vulei zong he mah nih special siam cangmi si. A pia ta na lo, a pia ta na mi tu cu sual ruangah thil a ning cang lo mi hi si. kha ca kan van ti i kan sei kuzin ding ah khin van kan ti mi cu khuadawm rangpi si la le ti phun in sei kuzin ding si lo color vialte ai dawhnak vialte siamtu pathian a si minung a kan siamtu zong pathian a si ciam mam te tim ciam mam te pathian a siam mi si cucaah cun biathlam chung kan zoh ahcun zeizong vialte ka thar in ka ser dih cang ati Jesuh nih ka thar chua dih cang ati kha ca khan hi nunnak a tharchuahtu a si i pathian nih a kan kamhmi hi zungzal in thi ti lo dingin hi kan pum hrimhrim i cu zungzal nunnak coter i hi a thi khomi pum hi hruk ti loin a thi kholomi pum hruk i atu pungsan thiam hi si hi Jesuh Khrih he zungzal nunnak a thi ti lo i zungzal i um dingmi hi Pathian nih bia kan kamhmi a si. Cucu kan i ruahchanmi a si. Cucu kan i ruahchanmi a si. Cu ni kan phak hlan chung paoh cu cu ni zeitik hlah phanh lai ti ahcun Jesuh a rak ṭum ṭhan tik a si lai. Nin ni ah zumtu kan hawi dawh thi ciami hna hi an phan rih lo cu dirhmun cu. An ngak ve. Vulei ral dang an ngak, kan ni nih kal i ral in kan ngak ve. Jesuh a rak ṭum ṭhan tikah cu ni cu a phan lai. Jesuh rak ṭum ṭhan tikah cu ni a phan lai. Cucaah cun Baibal ca chungah Pathian ni, the Lord Day, cu ni kan phak tikah cu ni nan phak hlan ahcun i ralring u a ti lengmangmi ni he cu ni cu a si. Thutnak ni um ti lai lo. Jesuh rak ṭum ṭhan tikah khi ni ah khin amah bantuk kan si te lai i thlarau in thlarau pum hi kan pum si chung lai fian deuh khawhnak ding a tho ṭhanmi pum bantuk Jesuh pum bantukin thlen thih ti lonak ding hmun i luh kan feeling ning zong atu feeling ning si ko lai kan i theih ning zong ai thlek lai lo minung tampi nih hin atu kan dirmun hi kaltak kan siang bak cio lo cu pathian nih original ṭhituk kan siammi si ca ti kan kan chat chairman a chim theo vancung khua an umnak kong he kan chim lengmang nain a um hmanh kal hmasa ti kan duh bak lo ti le aman cu um kan duh cio tak lo cu a ruang cu hi kan sining hi kaltak hom kan siang cio lo hi tluk har bu ain mo sihmanhsehlaw hi kan sining thar chuah ding mi ni tu khi kan i ruah chan mi si atu cu thinak tangah kan um rih sualnak tang kan um rih Jesuh ra ṭhan tikah cun zungzal nunnak tangah kan um lai thlachuahnak tang kan um cang lai chiatsernak tangah kan um ti lai lo cu sinak cu kan i ruahchanmi a si baibal nih a kan pekmi ruahchannak zong a si cucaah cun zungzal nunnak hmu ding nai biatak maw cu zungzal nunnak ai ruahchanmi nan si caah khan nan zumnak a fel tein nung u ti hi baibal ca nih thaza kan pekmi si khi ni nan phak tikah nan ning a za sual nak hnga lo zungzal nunnak nan phak tik ni ah khin zungzal nunnak ka nei cang ti zungzal nunnak phak ti um hoi cu ka ruah hau cu kherau in zungzal nunnak co dingmi cu Jesuh kan zumnak in pek kan si kan pum taktak zungzal nunnak kan phak khawhnak ding cu atu zong kan hngak cu ama cu cucu kan i ruah chan taktak deuhmi si cu Thiang thlarau pek kan si tu hi cu khi ni khi kan pha hrimhrim lai Pathian biakam a man hrimhrim lai Pathian a biakam a let lai lo ti deposit pek chungmi si thiang thlarau hi khi ni kan phan hrimhrim lai ti kan pum hrimhrim zungzal nun da kan lut lai ti hi Pathian amah khan ca thiang thlarau pek kan si thiang thlarau pek kan sinak a tarket si lo Hi ni kan phak khawhnak ding caah pek chungmi tu kan si. Kaka kan theihthiam a hau. Kha caan thiang thlarau pek tiang lo kan tar kan i kan ruah sual si ahcun kan theology ah hin a piah ta na peng la kan khuaruahnak hal piah ta na peng ko lai kaka kha tu sun caan a thar in kan ruah a hau cu kan i ruah chanmi hi kan pum hrimhrim in cu kan nun bu ka ti lo ah Jesuh rat ṭhan tikah kan a thi ciami zong nan rak hngak a nung liomi zong nih kan hngak a nungmi kha Jesuh rat ṭhan tikah kan i thleng lai a thi ciami kha thawhter an si lai cu ni cu kan ngahmi a si a thi cangmi zong nih an ngak an thlarau an ngak a nung rimi zong nih kan pum in kan ngak Cucu kan i ruahchanmi si. Baibal nih ruahchannak kan pekmi si. Cu ni nan phak hlan chung pau cu ralring tein um u ti hi Baibal vialte nih a kan pekmi si. Cucu zumnak kan timi si. Kan i ruahchanmi zungzal nunnak. Cu ni kan phak hlan chung i Pathian sinah kan i pekchanmi Pathian ca kan ti lengmangmi vialte hi cu ni kan phak tikah ningzak in kan um sualnak hnga lo caah zumhnak in kan nun thu a si. Cu ni na phak tikah ningzak in na um sual nakhnga lo zumhnak in na nun a hau. Ti saduhnak vialte kha na kaltak a hau. Thlarau thil simi tu kha na nunpi a hau ti hi Bible cathiang nih kan cawnpiakmi si. Tawi tein Abraham le Isak kong van zoh ta si law Abraham le Isak kong van zoh hmanh u law Abraham kan i Abraham le Sarah kha Pathian nih bia kamh hna. Biakammi hna cu zeithla si fa kan pek na la ti si. Abraham cu fa nei kho ko Ismail sila mu uh, sorry nu dang se nei ko nan Sarah han nei kho lo Sarah han nei kho lo nak hi mun ni an ching cu taktak cun pakhat nak cu atar tuk cang thin la ti lo zim nei kho ding si lo pahnih nak a Sarah hi thi anei lio mi man si sila a ching hrim hrim mi si anei kho lo mi si pahnih ai thuh ahcun naih khawhnak ding ahhin sihmanhsehlaw Pathian nih nan nei la ti bia a kamhmi hna kha Abraham nih a zumh a ti Abraham nih a zumh zumnak a nun chung paoh kha atu kan dirmun ai khatmi si sihmanhsehlaw Isak a van neih taktak i a zummi ningin biakam ningin Isak hong chuah taktak ti kha biakam a tlinmi a si Cive bantukin nang le kei kan dirhmun zongah hin hi kan pum hrimhrim in zungzal nunnak kan lu hlan chung po hi biakam lio ah lutmi kan si. Jesuh biakam Pathian biakam ah um liomi kan si. Sihmanhsehlaw hi kan pum hrimhrim in zungzal nunnak kan lu te tik ding khi is uh, sorry Abraham le Sarah nih i sakte an nei i a pum hrimhrim an i an i ruahchanmi an kut hrimhrim i an cawi bantuk khan nang le mah le keimah zong hi zungzal nunnak ah a taktak i kan va luh te ding, ding khi Pathian biakam tlin ni ding a si cu ni na phak hlan chung paoh cu na ra rin a hau theology ah hin a phunphun um la kan nau le chung zongah ruahnak ai dang cio khamnak kong ah mu tlau lau ma tlau lo ti bantuk zong tampi a um le discussion tampi a um theology tampi a um nan chim ka duhmi cu khi ni kan phak lan chung pawl cu kan i ralrin ding si ti hi Zion Khrihfabu pastor ka tuan chung pawl cu ka chim ding a si khi ni na phak lan chung pawl cu na ralrin a hau khi ni na phak lan i dai patlang thlop bi no ma cun ruah awk ngai tang Sarah le Abraham nih Pathian biakam kha an zumh peng i Isak a chuah hlan chung paoh cu an i ralrin a hau an zumh peng a hau Isak a hong chuah tiang kha an zumnak chungah Pathian biakam an chiah peng a hau cu ve bantuk thiang thlarau pek kan si cu kan pum hrimhrim zungzal nunnak kan co hrimhrim lai ti amah khan ca si thiang thlarau hi a kan pek hi a kawl a si lo a kawl taktak cu kanmah hrimhrim nih zungzal nunnak Jesuh bantukin zungzal nunnak kan luh ve dingmi kan kawl a si. Baibal Cathiang bia kan kamhmi a si. Cu kan kal lio tu hin zumnak i kan kal i cu kan kal lio ah ngaihchiat caan, lawmh caan, a phunphun um rum caan, sifah caan, a phunphun in a um. Cucu a thluachuahnak kan i ruahchanmi nih a chuahpimi thluachuahnak an si. Khi ka thluachuahnak rampi taktak cu khi hmun kan phak te dingmi khi a si. Khi ni kan phak lan chung paoh cu ralrin tein Khrihfabu kan um a hau. Taksa sinak vialte kan hrial peng hau. Ti kha kan ru kan i ruahchanmi he i tlak in kan nun a herh ti zong kha kan van chim chih. Ka duh a donghnak pakhat te chim ka duhmi cu Jakob le Rachel kong a si. Jakob nih nupi pahnih a nei. Leah le Rachel an si. apu ni biakam mi cu laban ni biakam mi cu kum sari karen lor che kan pek la tin azan ah an kum sari hong tling le lia pek diam an mah phung ah cun faupa kha pek ngasa phung a si faupa pasal nei lo in fan hiang nei nga lo jian da kan hlen na ti tikah kan hleng lo kan mah phung a si ati hi ka zawn te laban ni ti mi cu adang kum sari karian than lo rachel kan pek la te kum sari kum sari a len mi kha ngai cun Rachel kum hlei li bak a rent so kum hlei li a rent so nan lia tu kha chap mi sei te ko si lo apula ban nih a hlen a hlen ti tika anmah phunglam se ve nain lia kum sari a kum lei li vialte kha Jacob lungthena cu lia a rent lo Rachel a rent mi si natin lia kha pek hmasa si pek hmasa asinain zarkhat chung ah apu lia laban ni ti chan mi cu rachel le kum hlei li nak sorry kum sari nak ren than kam pek kam pek than la te naim apu laban ni khan zarkhat asia rachel kha pek kum hlei li hak ti lo zarkhat a si a pek hi phung law kan timi nawlbia le vel ai damnak a si nawlbia nawlbia ning ahcun kum saria tuan hnu baka liah pek a si liah nih nawlbia kha hmuhsak i sihmanhsehlaw rachel nih hin cun vel grace a hmuhsak mi si le rachel tu cu a tuan hlan in advent na pek cia zarkhat a si baka pek i kum saria ran hnu ah khan Legal tein amah nupi a si. Kala na aipi cang ko, fa zong an nei cang ko. Zarkhat a si baka pek cia. Cuve bantukin Pathian nih a kan hmuhsakmi zungzal nunnak kan pum hrimhrim in kan lu hlan ah hin vel ngaihnak kan si caah Thiang Thlarau dipasi dah kan pek cia. Thiang Thlarau dipasi dah kan pek cianak cu zungzal nunnak kan pum hrimhrim kan lut lai ti amah khan ca a si. Thi kan thi te dik dingah cu tin in Pathian nih ka biakam hi ka tlinter hrimhrim lai ti amah khan cah thlarau pek kan si mi si sihmanhsehlaw kan i ruah chan taktak mi cu hi kan pum hrimhrim zungzal nunnak lu sing hihi Bible nih ruahchannak tiah kan pek mi a si Jesuh nih zungzal nunnak nak i a biapi deuh mi zeihmanh pek ding kan nei lo zungzal nunnak kan neih khawhnak ding a nunnak zong liamnak a si Cucaah cun Jesuh nih hi tluk i ruahchannak ṭha kan pekmi hi zeirel lo Khrihfabu nih kan um sual lai. Kan i ruahchanmi hi kan fiang sual la lo. Buddhist Muslim pa nih zeithlan ai ruahchan kan ti na sual kan chim thiam sual la lo. Bible nih a kan chimh ning tein zungzal nunnak a si. Zungzal nunnak ah Jesuh Khrih sinah a si fawn lai. Zungzal Jesuh Khrih sinah kan nunnak ding caah kan i ruahchanmi a si ti kha tuchun caan ah thar in Khrihfabu zong nih kan ruah ding ka van in chimh ka van in nawl duhmi hna si ka van in zei ka tila chim duhmi si lakha kha kan thinlung ah ruah cio hna si ti kha tuchun caan zongah chim ka duhmi si a donghnak bik te ah pakhat te Hebrew chung krelmi kha Bawipa Jesuh zong nih Pathian nih a kammi kha ai ruah chih caah khan ningzahnak kha poi a ti lo thi kha poi a ti lo te a ra dingmi lunglawmhnak ai ruah chih caah te cucaah cun Bawipa Jesuh hnung a zulmi kan si Jesuh zong kha Pathian nih bia kam i minung a sinak maw bia kam i hi thil vialte tei ahcun vulei hi amah ta si dingin bia a kammi kha Jesuh nih bia ngeihnak le a tuahnak in a tlinter a zumhnak in a tlinter ve Cu ve bantukin Jesuh chungah biakammi kan si caah khan kanmah zong nih ningzahnak kan tuar caan um lai, ngaihchiatnak kan tuar caan um lai, kan rian ṭuannak ah mi nih an kan sersat caan um lai. Kha thil vialte kha zungzal nunnak he tahchun ahcun Paul nih zeihmanh chimtlak an si lo ti. Khi kan i ruahchanmi a um lo ahcun kan nunning a hmaan kho lai lo. Khikin ai ruahchanmi kha thlarau nih fimnak an pek a si si ahcun kha ruangah khan zeizong vialte sung he poi na ti la lo. Cucu Baibal nih Pathian bia nih a kan cawnpiak ning a si. Cu zungzal nunnak kan phak hlan chung paoh cu raring te kan nun a hau. Cu zungzal nunnak Jesuh nih a kan pek te dingmi a si. A hi kan pum hrimhrim kan lut lai. Cuti ti kan thi la lo ka ti lo maw? Thlen kan si lai. Thawhter kan si lai. kha ni kan phak hlan chung paohpaoh cu zei kan ti lai raring te kan nun a hau van thar le vulei thar bible nih kan kamh mi si van thar lawng si lo vulei thar ai tel kha ca khan kan nunning system hi phundang deuh a si lai nain kan kal tak lomi kan ti la maw kan feeling kan hngalhnak kan kal tak lai lo kan theih thiam lai hmun a zungzal hmunmi hmun tu kan luah lai zungzal hmunnak lunglawmhnak Jesuh Khrih he hmun khat ah kan, kan um ṭi lai kha kha kan i ruahchanmi si ti kha thar man chim ṭhan ka duhmi si nai ruahchanmi na duh huaha lo ahcun Khrihfa na si lo tinak a si cucun hi ruahchannak kan pekmi kan duh a hau kan tlaihchan a hau cu ruahchan ningin kan nun zong hau Jesuh kan i zohchih a hau Jesuh a thi i a thaw ṭhan tik Pathian nih lunglawmhnak he vulei vialte mah kut tangah chiah orlei kamah ṭhutter cu ve bantuk kan nih vialte zong hi Jesuh nih a co kha a tak pum hrimhrim a co mu kan nih vialte zong hi zungzal nunnak Bawipa Jesuh sinah co ve dingin biakammi kan si ruahchannak pekmi kan si cu ni kan phak hlan chung paoh cu teima tein rianṭuan hna usih ralring hna usih hrial dingmi hrial hna usih sualnak thil hrial hna usih law